Xtaqt nitkellem ftit fuq l-Istitut Formazzjoni Pastorali, esperjenza li bdiet eh, mis-Sinodu Tioċesan li seħ f'Malta, li mbagħad twaqqaf formalment fl-2005 biex imbagħad eh, kompla jiżvolġa sal-lum u jagħti servizz importanti fil-Knisja f'Malta. Tgħiduli Minn fejn ġiet din il-ħtieġa tal-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali u għaliex huwa mwaqqaf? Nett il-ħtieġa kienet għaliex fil-parroċċi tagħna u f'diversi għaqdiet għandna tant nies lajċi, reliġjużi, saċerdoti li qed jagħtu servizz importanti fi ħdan il-komunità nisranija u għas-servizz tas-soċjetà. U l-mistoqsija kienet imma kif se nagħtu servizz aħjar? u kif min qiegħed jagħti dan is-servizz iħossu kunfidenti li qiegħed jagħti xi ħaġa sabiħa. Hekk diversi minn nies li jagħtu servizz fil-Knisja jibdew jgħidu ara, dik nixtieq ninżel iktar fil-fond fiha. Ġieli l-istess mistoqsijiet li jsaqsuhom pereżempju it-tfal fil-katekiżmu jew koppji li qegħdin jagħmlu kors ta' kana. Il-mistoqsija tan-nies iġġiegħlhom ifittxu iżjed. Oħrajn jgħidu, 'Isma', jien nixtieq nagħti kontribut aħjar. Kif nista' nilħaq iktar? Kif nista' l-fidi tiegħi anke niskopriha iżjed biex naqsamha b'mod sabiħ? U minn dan il-bżonn, il-Knisja qalet, 'Ejjew nikkoordinaw l-inizjattivi li diġà għandna ta' formazzjoni u nagħtu oħrajn li forsi għadhom mhux qed jingħataw b'mod daqshekk strutturat jew b'mod tajjeb. U fil-fatt isiru diversi anke korsijiet organizzati mill-istess Istitut ta' Formazzjoni Pastorali li għandhom għanijiet ċari ħafna. L-ewwel nett li tgħin lill-insara jinżlu iżjed fil-fond fil-fidi tagħhom, li jistgħu jitħarrġu aħjar fil-qasam li qed jagħtu servizz, għalih. Biex nerġa' nagħti eżempju tal-formazzjoni, pereżempju għal min jaħdem mal-koppji, kif ikunu jafu mhux biss it-tagħlim b'mod li japprezzaw is-sabiħ tat-tagħlim tal-Knisja fuq il-familja, imma mbagħad ukoll kif se nwasslu dak lil min qiegħed ifittex din dan is-servizz. Hemm ukoll l-enfasi fuq it-trasformazzjoni tal-persuna. Għaliex aħna nwasslu s-sabiħ tal-Vanġelu mhux biss permezz tat-tagħlim imma fuq kollox permezz tax-xhieda tal-persuna tagħna. Allura aħna nfittxu li fil-korsijiet mhux biss li jkollna tagħlim li tista' sserraħ fuqu li jittrażmetti s-sabiħ ta' Alla imma wkoll il-persuna stess tinbidel biex tkun xhieda sabiħa ta' Ġesù Kristu. Enfasi ieħor li nagħmlu fil-korsijiet tagħna huwa li aħna ma naħdmux biss individwalment imma bħala Knisja. U għalhekk anke l-istess kors ilaqqa' l-persuni flimkien minn parroċċi differenti, minn għaqdiet differenti, biex jinbnew bħala Knisja u biex jidħlu iktar fil-fond fl-esperjenza ta' Knisja. Hekk aħna ma nintroduċux lin-nies għalihom infushom jew biex jingħaqdu magħna imma biex jingħaqdu ma' Kristu fil-Knisja tiegħu. Hekk u l-aħħar aspett li nenfasizzaw fil-korsijiet ta' formazzjoni mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali huwa s-sens ta' missjoni li jien Alla poġġieni fid-dinja bi skop, u bi skop biex inkun dawl u melħ għal ħaddieħor. Ekku allura mhux biżżejjed li jien għaraft xi ħaġa importanti u nżilt iktar fil-fond fiha, mhux biss l-għatx għat-tagħlim, għall-verità, għas-sabiħ, għal dak li hu tajjeb, mhux biss huwa għatx għalija, imma dak inissel għatx ukoll li jdaħħalni fl-għatx ta' Alla li jilħaq lil ħaddieħor. Ekku għalhekk, Permezz ta' dawn il-korsijiet, l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali qiegħed isostni l-ħidma ta' tant Insara fi ħdan il-Knisja sabiex jikbru huma personalment bħala dixxipli ta' Kristu, isiru jixbħu iktar lil Kristu fil-profondità spiritwali u ma' Kristu jilħqu l-persuni l-oħrajn fis-soċjetà. Għalhekk huwa f'dan is-sens li hija barka li ħarġet mis-Sinodu Djoċeżan, li qed titfisser fl-Istitut ta' Formazzjoni li qiegħda wkoll tgħin anke għaqdiet oħrajn li qed jagħtu servizz f'dan il-qasam.